Vakorinto va vumbirhi ku avanyisa ka vuntsevu. Hina hi tirhisanaka ni Xikwembu ha mi khongotela nakambe hi ri, leswi mi amukeleke tintswalo ta Xikwembu, mi nga ti tshiki ti wela hansi. Hikuva Xikwembu xi te, Ndzi ku yingisile enkarhini wa mina wa ku tsetselela, esikwini ra mina ra ku ponisa ndzi ku lamulerile. Vonani, Nkarhi lowunene wa ku tsetseleriwa wu fikile. Namuntlha hi rona siku ra ku ponisiwa. A hi veki xikhunguvanyiso ni xin'we endleleni ya munhu na un'we, leswaku ntirho wa hina wu ta ka wu nga sandziwi. Etimhakeni hinkwato hi tikombile hi ri malandza ya Xikwembu hi ku tiyisela ka hina lokukulu emaxangwini, ni le ku tikarhateni, ni le mahlomulweni, eku biweni, ni le makhotsweni, ni le madzolongeni, emitirhweni leyo tika, ni le ku pfumaleni ka vurhongo, ni le ku titsoneni ka swakudya, hi ku tenga, ni vutivi, ni ku leha mbilu, ni tintswalo, hi tiyiserile hi matimba ya moya lowo kwetsima ni rirhandzu leri nga riki na ku kanganyisa, hi ku twarisa ntiyiso, hi ri ni matimba ya Xikwembu, matlhari ya hina i ku lulama, hi matamela hi voko ra xinene ni le ra ximatsi, hi kombiwa xichavo ni ku sandziwa, ha lumbetiwa ni ku dzunisiwa, hi voniwa hi ri vaxisi, kasi hi va ntiyiso. Hi voniwa hi ri lava nga tiviwiki, kasi ha tiviwa swinene, wonge ha fa, kasi ha hanya. Ha xupuriwa, hambi swi ri tano a hi dlayiwi. Ha vavisiwa, hambi swi ri tano hi tsakile masiku hinkwawo, wonge hi swisiwana, kasi hi fumisa lavo tala, wonge a hi na nchumu, kasi hi ni swilo hinkwaswo. N'wina Vakorinto, hi vulavula na n'wina hi tshunxekile, Timbilu ta hina ti pfulekile swinene, a hi mi pfaleli tona. Hi n'wina mi nga hi pfalela timbilu ta n'wina. Ndzi vulavula ku fana ni tatana eka vana va yena. Ndzi ri, Hi endleleni leswi hi nga mi endlela swona, mi hi pfulela timbilu ta n'wina. Mi nga rhwaleni mpingu wun'we ni lava nga riki vapfumeri. Hikuva ku tirhisana ku kwihi exikarhi ka ku lulama ni ku homboloka xana? Kumbe ku vonakala ku yelana kwihi ni munyama ke? Xana Kreste na lowo biha va nga hela hi ku twanana xana? Kumbe mupfumeri a nga fambelana hi mukhuva wihi ni loyi a nga riki mupfumeri xana? Tempele ya Xikwembu yi ni vunakulobye byihi ni swikwembu swa hava ke? Hikuva tempele ya Xikwembu lexi hanyaka hi hina, ku kotisa leswi Xikwembu xi nga te, Ndzi ta aka na vona, ndzi famba-famba exikarhi ka vona, ndzi ta va Xikwembu xa vona, kutani vona va ta va tiko ra mina. Hikokwalaho, hosi yi ri, Humani exikarhi ka vona, mi hambana na vona. Mi nga tshuki mi khumba leswi nga tengangiki. Kutani ndzi ta mi amukela. Ndzi ta va tata wa n'wina, na n'wina mi ta va vana va mina va xinuna ni va xisati. Hosi ya Matimba Hinkwawo yi vula sweswo.